גארנישט, ווערסט מער מרה שחורה, מער משוגע, ווייניגער געפיל צו דאווענען, ווייניגער געפיל צו לערנען, הייב אן מאכן שיין די בארד, הייב אן מאכן שיין די פאות, וואס פעלט דיר מיט דיין בארד און פאות? איך א לעכטיגער בחור מיט א בארד און פאות, פארקערט, דאס איז די שיינקייט פון א מענטש, איך האב מיין ציל, מיין צלם אלוקים, איך דארף נישט מאכן ווייניגער, איך דארף נישט, איך דארף נישט אויסקוקן, איך זיך אהער שטעלן יעצט פאר א חבר, פאר א חבר זיך מיך אראפנעמען די פאות, לאז, טשעפע נישט! ניין אפשר זאל איך מאכן א ביזנעס דיעל, ס'מאכט נישט קיין ביזנעס דיעל אן בארד און פייעס, מ'ווערט א אנזעצער אן בארד און פייעס, מ'ווערט א רייסער פאר א שטיק צייט און נאכדעם ווערט מען אפגעריסן, מ'האט שוין נישט ווי צו גיין, קומען א משפחה חתונה, ווי זאלסטו אריינקומען? אזוי וועסטו אריינקומען, צודעקן דעם טשופ, מ'גיט פארדעקט די טשופ? יא?

וואס פעלט מיט בארד און פאות? איך זאג עס פאר ענק ווייל ווען זאל מען עס זאגן? איינער זאגט מיר איך הער דיינע דרשות מען רעדט פון בארד און פאות? איך פארשטיי נישט איין זאך, איין רגע רעדסטו פון ממש פון פון פון פון ממש פון זאכן וואס מען דארף רעדן צו דערהויבענע בחורים, פון רעדן צום אייבערשטן, עס באדערט דאס, דאס איז כ'גיל יא אלוקית, און די אנדערע רגע רעדסטו פון בארד און פאות און שבת? פרעג איך, לאז מיר דיר פרעגן א קשיא, ווען זארף מען זאגן פאר א בחור וועגן בארד און פאות? ווען? דאס איז די טעות פון אלע ישיבות. ווען דארף מען? איך האב געהערט ווי מען רעדט פון שמירת שבת ביי ענק. ווען דארף מען רעדן פון שמירת שבת? ווען דער בחור היט נישט קיין שבת איז שוין געענדיגט ער הערט דיך שוין נישט אויס. ווען דער בחור, דאס איז די טעות. דו שיק נישט אריין דיינע בחורים אין ישיבה ווייל זיי זענען נאך חסידישע בחורים. די רגע וואס ער ווערט אויס חסידישע בחור ער דארף דיך שוין נישט ער דארף מיך שוין נישט. מענטשן שטעלן מיך אפ יעדן טאג אויפן גאס, יואלי ראוד, קענסט מיך אפשר העלפן מיט מיין זון? וואס איז די מצב? ווייס איך נישט, זאג איך, ער היט נישט קיין שבת. זאג איך, אדרבה, אז ער וועט קומען צו מיר אפשר וועל איך קענען רעדן צו אים, ער וויל דיך שוין נישט. ווען האט מען רעדן צו א בחור פון שמירת שבת? ווען? ווען ער איז שוין אין פוטסטעפס? ווען ער איז שוין אוועק געגאנגען, ער דארף דיך שוין נישט, פארקערט, ווען ער זיצט נאך מיטן רעזשוואלקע, מיטן ווייסן וועסטל, מיטן ווייסן שאל, עס האט אים פארגליסט פעפערטע הויזן אויכעט, דעמאלס דארף מען זאגן דאס וויסן אזא זאך ווי שבת, גיי נישט אהיים אין דער הויז און און און זיי ביינאכט און קוק מאוויס, עס קוקן מוצאי שבת מאוויס, מיר זיין פרייטאג צו נאכט, ביסט אויפן קאפ געפאלן? אויפן קאפ געפאלן ביסטו?